my country people una welcome back to my channel today Delivery don come out come call out a certain Big Brother Naija housemate wey be say dey find her mat and also Benita don come out come give us throwback pictures of when she dey pregnant so of recent Benita just come out come give us dey throw back pictures of when she carry her baby and she come still throw more light about the relationship status. So she come come out, come show us this picture, come say nine years ago when I needed to pee every 10 minutes. See how she even find herself, she not change, the same body, the same everything. After giving birth to two, she still dey as in this one a fresh mama. so she come still come for her Instagram story wey be say she dey explain about certain things for life she come say at some point you have to get serious about your life delete number stay away from love that isn't real hustle harder get your health right your spirit right your mental health right stay focused you gotta demand some respect not just from people but yourself claim it speak it see it everyday the truth be sey venita try to really remove herself from that love wey be sey she get for adekunle wey be sey no really work out e no really easy yes because we see the way she take carry the guy matter for head so tey she even fight her friend wey be mercy because of him so come turn out sey the thing no work out so the girl she don really grow ever since o and i hope sey the thing go continue like that for reunion So onto Elebaye mata, Elebaye just come and start to fight herself according to wetin some netizens talk about um that she dey throw shade at certain person and she no gree talk the particular person wey be say she dey throw the shade to but netizens don come out come um count five housemates wey be say dem dey believe talk say na im the girl dey shade. So Elebaye come come come say

First of all, her English na the first laugh. They say see winner English, he no sabi speak, he no sabi write, nothing, nothing. Say this one they don't forget am. All of a sudden, he won't use um, clout, unnecessary drama, take come back into the spotlight. So some people come they claim to say, um, na the first person will be say they mention the name, say na she they refer to na doing but for me i no tink say na doyin becos doyin and ilebaye dey still dey in good terms from wetin i don see so far i dey follow two of dem for social media bumper to bumper and i dey notice tok say two of dem dey still dey in good terms dey still dey in talking terms di second name wey be say um netizens dey call say na im di girl dey shade na pere For pere own, I no go I no really um know weda na im pere na she dey really shade but from my own opinion, pere dey busy right now with im movie and all dat boy care about na how im wan take promote dat movie um since nobody dey help am promote am, im dey promote im movie by im self so I no think sey im go get dat time to go dey

e fit be sey two of dem don finally fight so who knows. Another person wey be sey people dey suspect dey say na Sisi, for Sisi I no believe sey e go be Sisi because Sisi no be person, Sisi has never been two face, Sisi and two face can never be in the same sen ten ce because dat girl she has always been blunt if you come for her she go tell you exactly the way the thing be so it can never be Sisi. So di last person wey dey mention di name na Venita, dey say e go be Venita. Venita na di same thing with Sisi because Venita if she no like you, she no dey sabi hide am, she go always dey talk am, she go dey chip am in with small small comment, she go dey talk am, all those type of thing, so she has never been two faced, um na wetin you see na im you go get from where Venita dey. So that's why I say for that Alex own wey people dey speculate, e fit be Alex because na Alex fit di description perfectly. Make we just see some comment under dis thing wey be say she post. So the first person come say e no go pass Doyin or Alex, see her English like k-leg winner. Another one come say her headache. The next one say call the person with your full chest biko. What is the essence of the half info? The next person say art, art lost for your phone? No dey stress us abeg, Nigeria don hard. The truth be say na one thing wey be say me like about Phyna, if na Phyna dey call you out, that girl go call you out with your full chest, you no bitter, you no fit do her anything, so she go call you out directly to tell you say na you I dey find, na you I dey talk to so that you go know. Uh-huh. Doesn't stress you when it comes to that art, Phyna no dey stress anybody. So another person can say, all for reunion, Biggie and his children are so predictable, uh-uh, same strategy whenever reunion is about to

you dey talk to am. Di next one sey dey should not bring di other side of you and you can't call di person out with your full chest, please don't stress us we are already going through a lot. Di time wey be sey dem wan talk, most of dem no dey wan call di person name, dem go just dey waste person time, dey put person in suspense. Whoever dat person be um for reunion day, we go hear all di whole matter, though di ones wey be sey dem do for corner, di ship, di shippers money wey dem collect chop, di one wey be sey um close door like in my rooms wey dey close door the girl come wear mask we go see all of them las las una take care una bye